Merħba, nilqagħkom għal din it-taħdita, Is-Seħta u l-Iskunġrar, li tibbaża fuq ir-riċerka li għamilt għat-teżi tal-Baċellerat fil-Malti, bit-titlu Funzjonijiet Soċjali tal-Vers Popolari Malti, Is-Seħta u l-Iskunġrar. Fuq xiex jiffoka dan l-istudju? Primarjament dan l-istudju jiffoka fuq versi popolari Maltin superstizzjużi, kompożizzjonijiet ta' seħta u skunġrar. B'mod speċjali din ir-riċerka analizzat il-mekkaniżmi letterarji ta' dawn il-versi għal skopijiet soċjali. Madankollu, studju bħal dan ma setax iseħħ mingħajr stħarriġ dwar il-kuntest ġenerali ta' dawn it-tip ta' versifikazzjonijiet. Fost diversi aċċessorji superstizzjużi, għażilt li llum nuri dawn ir-ritratti għax naħseb li l-aktar huma komuni. Ritratt bl-għajnejn bħala protezzjoni fid-dgħajsa ta' parteċipant ta' din ir-riċerka. Ir-ritratt tal-qrun l-istess ta' waħda parteċipanta għal din ir-riċerka bħala protezzjoni għad-dar tagħha. U r-ritratt tal-ħatem tal-qarnita meħud mill-ktieb Jewellery in Malta, Treasures from the Islands of the Knights ta' Francesca Balzan li jintuża mal-versi tal-qarnita. X'kien l-iskop ta' din ir-riċerka? L-iskop ta' din ir-riċerka kien minħabba li fil-letteratura Maltija ftit li xejn ġie rriċerkat il-qasam tat-tradizzjoni orali. U dan huwa ħasra meta wieħed iqis li l-wirt orali ta' missirijietna huwa l-bażi anke tal-letteratura kolta. Skop ieħor ta' din it-teżi kien li filwaqt li jiġu mistħarrġa versi superstizzjużi mill-kotba, jiġu mistħarrġa oħrajn bħala varjanti miġburin jew versi ħajjin f'fomm il-poplu, li ppriservhom bħala wirt b'effett attwali. Introduzzjoni ġenerali tal-versi maġiċi, Fl-imgħoddi aktar mil-lum, is-seħta u l-protezzjoni kontrija kienu tista' tgħid ħtiġijiet jumija tal-popoli. Il-versi ta' seħta u dawk li jiskunġraw kienu jservu lill-komunità f'kull aspett tal-ħajja, Tista' tgħid min jisħet u min jiskonġra, skont il-bżonn tal-mument. Madankollu, il-vuċijiet tal-antenati u s-sengħa ta' friegħ ta' forzi primordjali, għalkemm naqsu, jidher li għadhom qegħdin jitħaddmu f'każijiet iżolati. F'mumenti vulnerabbli, il-popolin iħoss il-bżonn li għandu jgħaqqad il-forzi sopranaturali tiegħu f'ritwal wieħed biex kemm jista' jkun joħloq formola maġika vversifikata b'saħħitha u konvinċenti biżżejjed biex il-komunità kollha sserraħ rasha li l-ħtieġa tal-mument titwettaq jew il-gwaj partikolari jisfa' megħlub. Sikwit it-twemmin reliġjuż jisfa minsuġ ma' dak pagan f'dawn il-kompożizzjonijiet u xi drabi wieħed isib ukoll element vulgari, elementi vulgari fl-istess nisġa. Il-preżenza jew le ta' dawn it-tliet elementi tidher dipendenti fuq l-urġenza jew l-iskop partikolari tal-mument. Dan kollu, flimkien max-xejriet letterarji tal-versi, jiffurmaw reċitazzjoni li tissodisfa s-sentiment superstizzjuż tal-bniedem Malti, billi t-taqbila tinħass bħala appell qawwi għal forzi maġiċi kontra l-magħmul, il-mard jew xi gwaj ieħor. Il-kuntest ġenerali superstizzjuż ġie mistħarreġ bħala element essenzjali tal-fenomenu tas-seħta u l-iskunġrar, meqjus bħala arti minsuġa mal-element maġiku. Dan il-kuntest ma ġiex mistħarreġ mill-perspettiva folklorista folkloristika biss, iżda wkoll minn fomm il-poplu stess, bħala xhieda ħajja li tixraq fi studju bħal dan. Naturalment, fi stħarriġ bħal dan ma tistax tibqa' biss fuq dak li tiskopri mill-kotba. Iżda huwa importanti, u forsi wkoll id-dritt tal-Popolin, li l-versi tiegħu jiġu ppreżentati kif mistqarra minnu stess, bil-ħoss u t-ton attwali tal-kelliema, bil-movumenti, ir-ritwali u kull aċċessorju ieħor li servew ta' komponenti essenzjali fit-twettiq tal-maġija minnu. It-tifsila tat-teżina, l-ewwel parti tat-tieni kapitlu, tistħarreġ il-kuntest kulturali tal-versi maġiċi minn żmien l-Inkwiżizzjoni Rumana sal-ġurnata tal-lum. Fi żmien l-Inkwiżizzjoni Rumana kien hemm bosta persuni li ġew ikkastigati bil-kbir biex ma jwettqux maġija jew saħansitra jżommu dokumenti jew għodod oħra li bihom jistgħu jwettqu xi tip ta' seħer fuqhom jew fuq ħaddieħor. Minkejja t-torturi, il-popolin xorta baqa' jemmen bis-sħiħ fil-versi maġiċi u fl-aċċessorji l-oħra li jwettqu ritwal komplut biex jitbiegħed id-deni minn fuqu jew bi skop kumplimentari jitlob biex id-deni imur għand l-għadu tiegħu.
Għonswa, Iva, inti lilek qed inkellem ħabib. Inti xortik tajba taf. Iva, xortik tajba għax tgħix fi żmien fejn l-Inkwiżizzjoni Rumana m'għadhiex teżisti. L-Inkwiżizzjoni Rumana kienet tal-biża' u kulħadd seta' jiġi akkużat b'xi mġiba ħażina. Il-Kattoliċi kollha kellhom id-dmir li jirrapportaw jekk jaraw lil xi ħadd jagħmel xi għemil li jmur kontra il-regoli tal-Knisja. Dawn kienu jiġu protetti mill-Knisja u l-akkużat ma kienx ikun jaf l-identità tagħhom. Iżda qabel inkompli ħalli nintroduċi ruħi, jiena Vittorio Cassar, ibn il-perit famuż Jormo Cassar li għadkom sal-lum tistgħu tammiraw opri arkitettoniċi tiegħu. Qalu jien wkoll ilħaqt perit. Bħal ħafna. Oħrajn spiċċajt quddiem l-Inkwiżizzjoni. L-akkużi kontrija kienu dak li kont involut fil-maġija. Wara sirt naf li dan dan il-każ kienu semmewh de maleficius. De maleficius. Irrid nammetti però li dak iż-żmien ma sibtix tad-daħq dil-biċċa. Il-każ kien wieħed ikkumplikat u jiena spiċċajt fil-qalba tiegħu. L-akkużi ma kinux ta' min toħodhom b'mod ħafif, iżda jekk dawn kienu se jakkużawni, kont se nġegħelhom jegħrqu l-għaraq tad-demm biex jipprovaw l-involviment tiegħi. Avolja rnexxielhom isibuli xi kitba bl-Għarbi fosthom tabella interessanti, Tabula Sibiliana Sortium, L-akkużi kontrija waqgħu. Wissewni biex ma nerġax ninvolvi ruħi fil-maġija u nħlist. Meta naħseb fuq il-biċċa issa u fuq kemm kien hemm min bl-istess akkużi ma spiċċax daqshekk tajjeb, nista' ngħid illi kont iffortunat. Jannar, Jannar, ja ħannin la ġabbar, Onorarju Viskonti qiegħed fuq siġġu minn tan-nar, Jgħid żarbunu nar, kalzettih nar, qalzietu nar, qmiżtu nar, żaqqtu nar, tewqu nar, kappellu nar, kull ma fuqu nar. Bħal nisa bħali li qatt ma żżewġu u li stiltu mal-ħajja biex jgħixu, dawn ma kienux żminijiet sbieħ. L-Inkwiżizzjoni ddeċidiet li teqred lil kull min jiddiletta bil-maġija. Smajt minn sorsi fdati li barra minn Malta, nisa li nstabu ħatja jew ġew mixlija b'atti ta' maġija sfaw maħruqa ħajjin. Kienet is-sena 1625 u jien u 39 mara oħra sfajna akkużati li ppreparajna u biħħejna Filtri tal-imħabba, filtri li jqanqlu l-qalb u jbabbqu d-demm, inkanteżmi li kapaċi jqanqlu l-mħabba jew il-mibegħda u li sħitna jew neħħejna seħħtha. Il-ġur ridha m'għaddej tliet snin, l-avukat ma kienx mill-aħjar. Kienu tliet snin ibsin, tliet snin moħlija f'qiegħ ċella ġewwa l-palazz tal-Inkwiżitur innifsu. Ta' dan min akkużana mhux se jgħaddi għalixxa, irridu jpattu! Iva, jridu jpattu tal-umiljazzjoni, tas-swat bil-frosta fil-pubbliku, tal-eżilju. Apparti minn hekk, qed niġu mġegħla nqerru u nitqarrbu erba' darbiet f'sena. Ipattuha. Jannar, Jannar, Jannar, ja ħanin, ja ġabbar.
Għall-kuntrarju ta' dak li argumenta Cassar Pulucino fil-ktieb Skunġrar u Orazzjoni fil-Poeżija Popolari Reliġjuża f'Malta, l-intenzjoni f'dawn il-versi mhux dejjem kienet waħda pura. Fil-fatt jidher li proprju għalhekk il-Popolin ħoloq versi ta' protezzjoni. Għax kien jaf li ġewwa qalbu m'għandux biss ħsibijiet safja. Il-formoli nfushom jixhdu dan kollu meta jirriflettu l-qagħda tal-individwu li jirreċthom. Biża' minn xi magħmul, tensjoni u ħsibijiet dwar l-imħabba, il-ħajja u l-mewt, fost oħrajn. Mumenti li ntisġu f'għamla ta' versifikazzjonijiet mill-popolin stess, bħala sors ta' żvugar jew serħan il-moħħ. L-argument tax-xewqa għad-deni minn nies li suppost huma twajba jkompli jissaħħaħ saħansitra bħala frott l-innoċenza tat-tfal li għandhom jippersonifikaw il-qalb safja. Hekk tixhed tajjeb din il-formola u d-diversi varjanti tagħha li rreċtaw il-parteċipanti fl-intervisti. Varjant interessanti ta' din il-formola huwa dan li se jinstema' fil-filmat li ġej, interessanti li hawn anke għan-nifs għandu sehem biex is-seħta sseħħ minnufih.
Illum, 20 ta' Frar 2016, qed nintervista lil Stefania Fenech mill-Marsa ta' 47 sena. Għedtli li taf xi taqbila li kontu tużaw meta kontu tfal.

Kollha naħseb. Eh, jiġifieri- Jiena kollha kont dak iż-żmien kollox kont nagħmel bil-dik kollox, bit-taqbila u bil-nifs ukoll. Minn dawn il-filmati wieħed jista' jasserixxi li proprju għalhekk il-Popolin ħass il-bżonn li joħloq versi ta' protezzjoni għall-istess seħta li kienet titnissel minnu. Bħala ġemgħa li taf li ġewwa qalbha m'għandhiex biss intenzjonijiet tajba. Jew bħala individwu li mill-intenzjonijiet ġieli ħżiena tiegħu ħass li f'moħħ ħaddieħor hemm ukoll l-istess xewqat. F'dan il-kuntest ġenerali, wieħed jista' jifhem għaliex uħud mill-versi maġiċi ġew ittrattati b'mod dellikat mill-istudjużi f'dan il-qasam, kif jistqarr Patri Manuel Magri. meta jispjega kemm huwa diffiċli li wieħed jikseb dawn il-formoli minħabba s-sensittività superstizzjuża tagħhom. Ir-reżistenza tal-kelliema biex jistqarru l-versi tal-iskunġrar b'mod kapriċċuż ġejja mit-twemmin sħiħ fis-setgħa tal-kompożizzjoni maġika biex tibdel il-qagħda għall-aħjar. poter li m'għandux jitqanqal għal xejn. Fi kliem iqsar, l-effetti maġiċi ta' din ix-xorta ta' versi għandhom jiġu evokati biss meta xi ħadd jiġi bżonnhom fil-verità. Dan jorbot mad-diffikultà li wieħed isib biex jikseb versi tal-iskunġrar li skont min ileħħinhom għandhom jingħadu biss b'vuċi baxxa bl-intenzjoni li ma jinstemgħux, għaliex jekk jinstemgħu, l-effett maġiku tagħhom jintilef. Stqarret dan Judy Schembri li tkellmet dwar versi speċifiċi li jintqalu waqt id-dehra ta' kewba feġġa. Skont din il-kelliema, l-esperjenza tal-kewba feġġa tqanqal fiha din is-sekwenza protettiva qadima li se tgħidilna fil-filmat.
Illum 20 ta' Settembru 2015 jien Erika Schembri Fava qed nintervista lil Judith Schembri li għandha 56 sena mill-Ħamrun imma toqgħod il-Marsa. Għedtli li taf ta' qbila li biha tbiegħed xi deni, tista' tgħidili? Eh, nofs trokka tostorni sa ma tiġi l-mewt tiġborni. U meta tgħidha din it-taqbira?
Ngħidha meta jkun hemm xi stilla, hekk bħal shooting star, ngħidha, inħares lejha u ngħidha.
Għaliex tħoss il-bżonn li tgħidha? Għax inħoss li jekk ma ngħidhiex, jinqala' xi ħaġa ħażina.

B'vuċi għolja jew b'vuċi baxxa tgħidha din it-taqbida? Le, ngħidha b'vuċi baxxa għax jekk ngħidha b'vuċi għolja ma nkun ostor ta' xejn. Jiswani ħaddieħor. Għax inti fit-taqbila tgħid nostro kat ostorni. Eh. Ġifieri għalhekk tgħid Għalhekk nostro. ngħid- eħe, eħe.
U x'jiġri allura jekk kieku tgħidha b'vuċi għolja mela? Eh, Jiena nħoss li jiġri xi ħaġa ħażina.
Għax il-taqbila tgħid. Eh, il-taqbila tgħid hi stess. Nostrok ħantu storni, hekk jekk jiena ngħajjat, jismani ħaddieħor u ma nkun ostor ta' xejn.
Il-fatt li l-kelliema tlissen dawn il-versi minn taħt l-ilsien u bla ma tiżvela lil ħadd li rat il-kewba feġġa, jixhed biża' mill-gwaj li jista' jitqanqal, imqar meta jinstema' d-diskors maġiku. Din il-formola maġika għadha taqdi lil Schembri u lin-nies qrib tagħha sal-lum. U dan l-użu kontemporanju huwa sorprendenti meta wieħed iqis li sa mill-ewwel parti tas-seklu 20, kittieb bħal Juan Mamo fin-novella tiegħu Ta' Rasu Iebsa diġà kien qiegħed iħaddem l-għodda satirika tiegħu biex jiżżuffjetta bl-element superstizzjuż f'dan it-tip ta' formoli maġiċi. Ċertament, il-versi tal-iskunġrar għal kittieb bħal Mamo mhumiex xejriet diskursivi ammirevoli, iżda xhieda ta' poplu beżgħat infondati. Il-varjant li jagħti Mamo fi stadju relattivament bikri tan-narrattiva Maltija mhuwiex daqstant imbiegħed mill-varjant ta' Schembri miġbur għal din ir-riċerka. Mamo, fil-fatt, jagħti varjanti djalettali tal-istess formola maġika saħansitra fl-istess rakkont. Hemm diskrepanza interessanti bejn il-ġestikolazzjoni goffa, l-għajjat, l-istorbju, u t-twissijiet misħuqa tal-karattri ta' Mamo huma u jseddqu dawn il-versi, u t-tlissin minn taħt l-ilsien tal-istess formola maġika fil-każ ta' Schembri. bl-iskop li ma tiżvelax ma' ħaddieħor li tkun rat kewba feġġa, intenzjoni li wara kollox hi espressa fil-verb nostrok. Saħansitra meta fl-intervista ġiet mistoqsija għala tlissen il-versi mingħajr l-intenzjoni li jinstemgħu u allura mingħajr ma tiġbed l-attenzjoni ta' ħaddieħor lejn is-sinjal tad-deni li tkun rat, wieġbet li l-versi nfushom jitolbu hekk meta tgħid nostrok. Schembri kompliet tenfasizza li jekk tgħid il-formola b'vuċi għolja tkun qiegħda tmur kontra dak li qiegħda tlissen fil-versi bħala intenzjoni mwettqa fl-istess waqt. Għall-kuntrarju l-protagonisti ta' Mamo jixhdu diskors u azzjonijiet pubbliċi daqskemm kaotiċi li qajla għandhom l-iskop li jinħbew. Hu għalhekk li t-test satiriku tiegħu imkien ma jimplika versi tal-iskunġrar imlissna b'vuċi baxxa jew minn taħt l-ilsien li trid tostor id-deni. Aktar u aktar meta protagonist wieħed iwissu lil min ikun ħdejh biex ilissen il-versi miegħu. Bħala kittieb mill-kamp xellugi b'kuxjenza soċjali li trid tgħallem u teduka lill-poplu, imqar bl-għodda niggieża tas-satarista, Mamo kellu l-għan isawwat kulma f'għajnejh kien qiegħed iżomm lill-poplu lura bl-intensità tal-karikatura. Għodda letterarja daqskemm viżiva li fiż-żewġ każi tkabbar id-difett jew il-vizzju lil hinn mill-porporzjonijiet naturali tiegħu. Daqskemm jikkastiga letterarjament lil min hu għani u qiegħed iżomm il-klassi l-baxxa fejn hi, daqstant ieħor dan is-satarista jikkundanna l-klassi l-baxxa nnifisha għat-twemminijiet infondati tagħha. Kif josserva Bernard Micallef, fl-istudju l-arti satirika fin-novelli ta' Juan Mamo, minn realtà storika sa frattarija ta' perspettivi, in-narratur burlesk ta' Mamo ġieli jidher qiegħed iżomm mal-Malti b'mentalità magħluqa biex jgħaddih biż-żmien. U f'dawn il-waqtiet narrattivi l-karattru xettiku mill-versi ta' Riqi, implikati bħala xejn għajr ħmerijiet, isofri d-deni li kellu jiġi evitat Deni, li madanakollu ma jkunx ħlief aċċident b'kumbinazzjoni. In-narratur li jissieħeb mal-karattru superstizzjuż bi skop satiriku, meta fil-fatt qiegħed jagħti wirja tal-injoranza grassa ta' klassi soċjali baxxa, mhux qiegħed jikkoreġi daqskemm jesebixxi bl-implikazzjoni li l-użanzi li qiegħed iberraħ ma jistgħux jitneħħew faċilment. jistgħu aktarx jiġu esposti f'dan f'dan l-istadju narrattiv. Micallef jillostra din il-qagħda meta jinnota kif in-natur in-naratur jagħlaq b'esklamazzjoni eżasperata li turi s-sabar mitluf tiegħu Dan kollu juri li anke l-letteratura tagħna minn bikri għaddiet kummenti eżasperati fuq dawn is-superstizzjonijiet. U dan jikkonferma li l-varjetà ta' attitudnijiet lejhom mhix karatteristika esklussivament moderna, iżda parti minn kuxjenza artistika Maltija li kellha l-kuraġġ saħansitra tirreċta b'mod komiku l-istess versi superstizzjużi li partijiet oħra tal-komunità kienet qed taħbi minħabba l-effetti ħżiena tal-avveniment irrappreżentat fil-formola tal-iskunġrar. Minkejja l-ironija tan-naratur ta' Mamo, ir-rakkonti tiegħu jikxfu l-fatt inkontestabbli li l-versi tal-iskunġrar ilhom żmien twil minsuġin mal-beżgħat tal-popolin, U kienu fi żmien l-awtur qawwija biżżej, l-awtur, biżżejjed biex jippersistu minkejja l-attakk satiriku tiegħu. Huwa għalhekk li r-rakkont jintemm b'nota ta' eżasperazzjoni, mhux bidla fl-użanzi superstizzjużi Maltin. Huwa t-ton ta' ċediment li jikkaratterizza l-kliem tan-narratur fl-aħħar tar-rakkont, mhux ta' rebħa fuq il-qawwa tal-versi maġiċi mistqarra mill-karattri. Dan għaliex, bħalma jilmenta Agius de Soldanis, minn perjodu sew qabel Mamo, huwa inutli li wieħed jipprova jipperswadi lill-poplu kontra dawn ir-riti, għax dawn it-twemminijiet għandhom għeruq fondi wisq fil-mentalità tal-popoli. It-tieni parti tat-tieni kapitlu tistħarreġ il-fiduċja popolari fit-tleħħin maġiku tal-versi tal-iskunġrar, sentiment li jintiseġ sfiq max-xejriet primittivi tagħhom u mal-intuizzjoni kollettiva li fihom hemm maħżuna l-qawwa sopranaturali tal-ilħna tal-antenati li qed jitkellmu mill-ġdid. Saħansitra l-poplu modern jaffaxxinah għerf l-antenati għax iħossu ġej mir-repertorju arkajku eqdem mill-memorja tiegħu, iżda li b'xi mod baqa' jippersisti sa żmienu, leħen anonimu u komunitarju li jiġbor fih l-ibgħat sigrieti ta' fejqan li madanakollu ma skadew qatt. L-effett okkult ta' żmien lil hinn mill-memorja, iżda li għadu jitħaddet fil-preżent, huwa fenomenu qawwi u rrispettat f'diversi soċjetajiet. Dan kollu qiegħed jingħad bħala kuntest ġenerali li tagħti indikazzjoni għalfejn in-nies kienu jużaw oġġetti u mhux oħrajn, l-istess bħalma wieħed juża kliem u mhux ieħor, jew formola u mhux oħra. biex il-maġija superstizzjuża, f'mumenti ta' biża', titwettaq kif suppost. Fil-fatt Cassar Pulucino jiġbed l-attenzjoni lejn il-mod kif kliem ivversifikat bil-funzjoni primarja tal-iskunġrar għandu s-setgħa jġib fix-xejn l-effetti tal-għajnejn li l-ħarsa tagħhom, imqar meta jkunu ferħu bik, iġġib id-deni, kif se naraw f'dan il-filmat. Illum, ħmistax ta' Diċembru 2015, jiena, Janika Schembri Fava, qed nintervista lil Karmena Fenech mill-Marsa ta' 74 sena. Għadtli li taf xi taqbila ta' tbaħħir, tista' tgħidili?
Fl-isem San Baħrek, isem mqaddes tas-Salib, dal-gwajr għandu duwa għas-tabib, sikka bejn sikka minn xejn, Sant'Anna trid sur qassas, qassas ġewwa d-dar, dal-ġisem ma jħossu qatt, Mbagħad hi tkompli tbaħħar id-dar San Barnabà, hekk hawn xi daqqa t'għajn tmur minn hawn, San Pietru ta' Ruma hekk hawn xi daqqa t'għajn tarġa' lura, u tgħid Sliema u Qaddisa u u tkun daqshekk, id-daqqa t'għajn toħroġ minn fuq il-persuna li tkun. Jiġifieri l-ewwel waħda dik li tibda Sehem Baħrek l-Isem Mqaddes tas-Salib, dik għall-persuna. Għall-persuna.
U l-oħra għad-dar.
U dawn min qalhomlok dawn il-taqbiliet tal-. Ommi fl-antiku kellha fuq il-mistenn issommi għax mietet. Imma minn dejjem aħna fid-dar konna nbaħħru hekk. U tbaħħar biż-żebbuġ u nagħmlu naqra milħ u l-xuxa ta' tewma ta' fuq. U tbaħħar. U naqra spirtu u mbagħad u tqabbdu bin-nar sakemm jintefa u tibda tbaħħar fuq il-persuna.
U kemm kellha żmien għedt li ommu, ommok? Issa kieku għandha mija u xi għaxra, hi. U tiftakarhom in-nanniet jew il-bużnanniet li kienu jgħiduhom? Żgur, minn dejjem, aħna l-familja kollha ngħiduhom.
U kemm kellhom kieku l-bużnanna? Ġifieri anke l-bużnanna tiftakar? Żgur, jien niftakar għax kont għadni żgħira, imma. Essa kieku għandha xi 170 forsi dik oħra. Il-Bożnanna. U kienet tgħidha wkoll. Kienet tgħidha wkoll.
Kollha l-familja aħna konna ngħidu. U inti tassew temmen fihom li se jipproteġuk jew tgħidhom għax qisha tradizzjoni? Le, nemmen, għax jien meta kelli t-tifel żgħir, kien hemm waħda ħdejja, dejjem għajnejha fuqu, U hu veru fil-fatt, li kienet tgħid malli nidħol ġewwa kien jiġrilu l-affarijiet, darba waqa', għamel żewġ gundalli fuq moħħu, u kienu qishom daqq għajnej. Is-serita kollha li qiegħda ngħidlek. U anke nerġa' darb'oħra. U n-nanna.
U n-nanna.
U mbagħad mort għand ommi bih, qaltli dan qisu qaltli da daqqa t'għajn vera malli kellmitu ġralhu hekk. U għax għamel ġiex għajnejh fuq moħħu. U darb'oħra kellmitu l-istess, bdiet tgħidlu kemm hu gustuż hu, kemm għandu għajnejh sbieħ. U l-istess, dħalt ġewwa bih u qabdu bħal bronkite, dak kien qed beda jaqta' nifsu. Allura b'hekk nemmen bit-tbaħħir. Bit-tbaħħir.
U ġifieri inti temmen li għax persuna tgħidlek xi ħaġa kemm int gustuż, jew anke għax tħares lejk. Imma x'dak il-bniedem ikun qisu għajnejh fuqek, allura bħal speċi jistħi tqisu. U anke għax bid-diskors li jkun. Eh, anke bid-diskors li jkunu li jgħidulek hu. Għax b'hekk imbagħad tinduna li inti dik il-mara mnitlek id-daqqa tal-għajn.
Issa se naraw ir-ritwal tat-tbaħħir minn Karmena Fenech. Interessanti li waqt li bdiet tagħmel ir-ritwal żiedet xi kliem ieħor. Għax it-taqbila kompluta tiftakarha biss waqt il-mument li tagħmel ir-ritwal.
Illum, ħmistax ta' Diċembru 2015, qiegħda ma' Carmena Fenech biex turini kif tagħmel għat-tbaħħir. Tista' tgħidilna kif? L-ewwel inqattgħu ż-żebbuġ. L-ewwel qattajt inqatta' ż-żebbuġ u noqgħod tagħmlu hekk, ara, waħdiet.
U tittamel ħafna jew? Le, mhux ħafna.
Basta tixħet.
U għek li tagħmel xi drab tal-persuna, sallum qed li eh, ma għamel antik konna nitolbu dik il-persuna li jkollok il-biża' minna u konna naħarquha magħhom. Kif titolbu tgħidlu għax ħambaħħar jew? Le, le, konna ngħidula ħanejdlek, ma nsiblek xi biċċa drab għax għandi l-libsa mqatta' biex aħna nagħmlu ruqa fl-antik, imma issa m'għadhiex dik teżisti drapp. U mbagħad.
Naħseb għax ma mhux ħa toqgħod tifla. Illum m'għadhomx iraqqgħu. Allura m'għandniex nagħmlu rqajja. Allura tagħmel iż-żebbuġ u tixħet il-melħ
Imma f'dak li rnexxielek iġġibha drabt. Kieku nagħmilha eħe. Imma issa peress li ħadd m'għadu jraqqa ma ma dana m'għadniex nagħmluha. U tagħmel di x-xumxa tat-tewm. U l-melħoħxon.
U xħebt il-melħoħxon ġo fiha. Hekk ara. Għax da biex jaqbad, għax da titqabdu issa. Tixhed l-ispirtu.
U xorta mbagħad eh, f'min ikollok suspett peress li m'għandek xi drab l-affarijiet titfaħħom ġal-borża. Eżgur, għax issa dik nixħeta wa nixbor kollu ġal-borża u nixħeta wara l-bib tagħha ta' dik il-mar. Dan se jaqbel.

Illum anke karozzi kollox ibaħħru. U tuża diesem baħri. Kollox, kollox trid tuża dawn l-affarijiet. Issa jintefa' waħdu u mbagħad titbaħħar bih dan għala għax ikun inħaraq. Taraħ? Ħana ġena, ma ħorja naħraq, ma ħana ġena. Issa oqgħod bil-qiegħda mbaħarlek fuq rasek u fuq ġismi. Ejja bil-qiegħda. Sabbaħ li fizem għaddis kastalim, dal-gwar la mżuwa għastadim, tabel sikka minn xejn, tant għanna titfu jitqassas, qassas ġewwa d-dar, la ġisem ma jħossu qatt,

Tiftakarha biss waqt il-mument tar-ritwal. L-aħħar parti tat-tieni kapitlu tiffoka fuq is-superstizzjoni li titqawwa minħabba xi rabta mal-lejl. Il-lejl kien, u f'xi każijiet għadu, iġib miegħu il-ħsibijiet dwar l-inċertezza tal-ħajja u t-tħassib dwar kif u meta se tasal il-mewt. Biex il-bniedem itaffi din il-biża' u speċifikament biex isalva mill-mewt il-ħażina, jinqeda b'varjazzjonijiet ta' formoli spiritwali vversifikati. Għalkemm mhux faċli ssib versi ta' dan it-tip, aktar u aktar biex issib persuni li jinqdew bihom f'xi kuntest jew ħtieġa soċjali reali, fost il-parteċipanti intervistati, rnexxieli nsib persuna waħda, Lillian Paċ, li għadha ssib wens f'dawn il-versi tal-irqad u ma tgħaddix ġurnata li fiha qabel torqod ma tistqarrx il-versi. Saħansitra meta tleħħinhom temozzjona ruħha kif jixhed ir-recording tal-intervista fejn hemm waqtiet ta' biki minnha. Illum, sittax t'Ottubru 2015, jien Erika Schembri Fava qiegħda hawnhekk l-Isptar Mater Dei biex nintervista lil Lilian Paċ ta' 88 sena minn Birkirkara.

Bintek il-Madonna inti bnanna ta' Ġesù. Ġesù sagramentat, nistiednu jiġi d-dar. Jagħtini mewta ħelwa l-agonija tant aħjar. L-Ostja kkonsagrata, dikinhar tiġi ġurnata, il-ġurnata tal-ġudizzju, bħalha ma kien hawn qatt. Il-baħar jibla' l-art, id-dinja bin-nar tixgħel. Aħna ma nisimgħu xejn.

fi żmien il-gwerra. Meta kont żgħira. Għax kont. Meta kont żgħira kont immur għand is-sorijiet. U kont. U kienu jgħidulna.
It-tielet kapitlu javviċina s-suġġett miż-żewġ naħat, kemm mit-teorija tal-maġija li għandha element letterarju fiha kif ukoll minn sorsi li huma u jitkellmu fuq il-letteratura jagħrfu fiha funzjoni maġika. L-ewwel taqsima tiffoka fuq il-maġija intrinsika tal-kelma poetika permezz ta' eżempji ta' formoli minn ġabbara Maltin diversi, kif ukoll minn versi li nstabu matul din ir-riċerka. L-aħħar taqsima tiffoka fuq l-aspett inkantatorju intrinsiku ta' xejriet qodma. Dan għaliex, kif jargumenta Patrick Dunne fil-ktieb Magic Power Language, A Magician's Exploration of Linguistics, hemm korrelazzjoni antika bejn is-seħer u l-funzjonijiet letterarji ta' għodod figurattivi u akustiċi, bħall-metafora u l-alliterazzjoni. Edwin Yamuji, fil-ktieb Mandake Incantation, juri l-prevalenza u l-persistenza tal-versi ta' tbaħħir jew inkantatorji, meta josserva x-xebh bejn kulturi superstizzjużi differenti li jirrikorru għalihom u jistqarr li kulturi barranin għadhom iħaddmuhom sal-lum, bħalma wara kollox seħħ fil-każ tal-versi tal-iskunġrar Maltin. Il-versi Maltin ġieli jevokaw ukoll effett inkantatorju, minsuġ ma' sitwazzjonijiet soċjali li mhux bilfors ikunu ammirevoli, ngħidu aħna, dan il-każ miżantropiku li ġej. Hawnhekk l-aspett inkantatorju li josserva Jamuci jidher l-aktar fil-vers alliterattiv, li għandu l-iskop isaħħar bil-ħoss innifsu aktar milli t-tifsir tal-kliem. Apparti l-aspetti li semma Yamuchi, f'dan il-vers hemm karatteristika oħra tal-iskunġrar ivversifikat li qiegħda tispikka, l-istrateġija tan-neoloġiżmu, kelma li tinħoloq iżda tibqa' ma tfisser xejn, tant li tinħass redikola, għax l-iskop tagħha huwa effett purament akustiku, kif jidher mhux biss bil-funzjoni alliterattiva imma wkoll bir-rima interna tal-frażi Sulluzzu Buzzu. Gorgies jemmen li l-maġija inkantatorja tiegħu twassal għal fejqan psikoloġiku billi tikkontrolla l-qawwiet emottivi tal-bniedem. Dan il-filosfu kien jagħti attenzjoni partikolari lill-ħoss tal-kliem, li skontu, bħall-poeżija, isaħħar l-udjenza. Fil-versi eżemplifikati, l-effett saħħari tal-ħoss ukoll jikseb livell kważi ipnotiku, li bih min ilissen il-versi donnu jrid saħansitra jwettaq traqqit narkotika, b'limitazzjoni akustika tal-konvulżjonijiet li jkun inħakem minnhom. Għalhekk, l-istess effett negattiv tas-sulluzzu jiġi evokat b'imitazzjoni poetika li għandha effett oppost, il-fejqan mill-istess konvulżjonijiet inkontrollabbli. Dan hu każ fejn il-versi tal-iskunġrar jikkupjaw is-sintomi mistmerra bl-iskop li jeqirduhom. Wieħed m'għandux għax jiskanta wisq poplu li kien jinqeda bil-versi maġiċi, inkantatorji jew ritwalistiċi biex jilqa' kontra ħwejjeġ li qanqlu fih il-biża' jew biex jgħin ruħu f'ċirkustanzi żvantaġġjati. Wara kollox anka poeti moderni ta' fama internazzjonali niżġu l-lirika tagħhom mal-okkult. Bl-allużjonijiet pjuttost ċari għal twemmin mistiċi oskuri jew ermetiċi. Timothy Meterer fil-ktieb Modernist Alchemy, Poetry and the Occult stqarr dan b'referenza għal sensiela ta' poeti magħrufin. Il-fatt li Meterer qiegħed jagħraf l-istess attitudni lejn l-okkult u l-maġiku f'awturi ta' kompożizzjonijiet poetiċi elevati bħalma wieħed isib fil-versi popolari tal-iskunġrar, jixhed kontenut komuni bejn iż-żewġ livelli ta' kompożizzjoni vversifikata. Din il-kontinwità bejn il-versi popolari tal-iskunġrar u l-poeżiji miktubin minn poeti estetikament aktar kolti turi l-istess preokkupazzjoni bil-mhux magħruf, l-istess faxxinu anzjuż u kemxejn nervuż b'qawwiet strambi li jinsabu lil hinn mill-għarfien uman, għad li jistgħu jinħakmu sa ċertu punt bil-versi. Dorin Micallef Chrétien, fost poeti Maltin oħra stabbiliti, teżemplifika dan meta tinqeda ta' sikwit bi xbijat, termini, u proċeduri tal-okkult jew tal-alkemija, kultant b'ton ritwalistiku li jixbah xi ftit lill-versi popolari tal-Iskunġrar. Tant li fil-kitbiet tagħha tinħass intertestwalità mhux biss mat-tradizzjoni Ermetika mbiegħda minn Malta, iżda wkoll max-xejriet orali tal-poplu Malti. Fl-istudju d-diskors ermetiku u t-trasformazzjoni għall-kema fil-poeżija ta' Dorin Micallef-Chrétien, Bernard Micallef josserva kif id-dinja poetika ta' Micallef-Chrétien hija f'komunjoni mas-semmiegħ maskili tagħha permezz ta' lingwaġġ ermetiku. Saħansitra jenfasizza li l-qarrej jeħtieġlu jkun familjari mal-prinċipji ermetiċi b'mod ġenerali biex jara fid-diskors arkan fil-poeżija ta' Micallef Chrétien. Fil-poeżija Ecca, Micallef josserva l-lingwaġġ maġiku li l-poetessa tużi, tuża, biex trendi lill-maħbub tagħha pazjent ta' forzi maġiċi li qegħdin, mingħajr ma jaf, u bl-uġigħ tal-persona li tgħaqqadhom fiha, jippriservawh. Dan jimplika li s-sens ta' ritwal ta' talb, seħer, misteru, maġija u okkult jeżisti wkoll fil-poeżija moderna, minkejja li hija konxja ħafna tat-tirqim artistiku tagħha nnifisha. Hija arti poetika li ħasset il-ħtieġa li tidwi kemm il-kontenut kontemporanju kif ukoll it-ton u l-funzjoni maġiċi tal-qedem, saħansitra fejn dawn it-ton u l-funzjoni joqorbu lejn il-versi tal-iskunġrar. Finalment, ir-raba' kapitlu jistħarreġ ir-relazzjoni bejn l-element sagru u dak vulgari fil-formoli maġiċi. Ħafna drabi l-popolin, minħabba ċirkustanzi ta' biża' jew tensjoni li jiltaqa' magħhom, iħoss li għandu jgħaqqad dawn l-elementi flimkien, biex il-qawwa maġika li jkun qiegħed jevoka tinkiseb mid-dimensjoni reliġjuża u minn dik okkulta fl-istess waqt bir-riżultat ta' effett minnufih. L-ewwel taqsima ta' din il-kapitlu tiffoka fuq l-evokazzjoni tal-qaddisin, l-ewwel sors sagru tentattiv li l-popolin idur għalih f'mumenti diffiċli f'ħajtu. Fil-versi maġiċi Maltin, l-indirizzi lill-qaddisin jispikkaw. bħala sejħa li fiha nnifisha diġà tevoka l-interċessjoni ta' forza inviżibbli kontra d-deni. Minn żmien bikri din il-maġija b'elementi sagri ġiet osservata minn Agiuste Soldanis meta skontu xi nisa kienu jiftaħru li jeqirdu l-magħmul u l-faxxinu bi kliem sagru. Ħafna mill-parteċipanti fl-intervisti għal din ir-riċerka ukoll urew l-importanza kbira tas-sejħa lill-qaddis. Minħabba li s-setgħa partikolari attribwita lill-figura sagra, misluta mit-tradizzjoni Nisranija, skonthom hija element essenzjali biex iseħħ dak li jintalab. F'dawn il-versi jispikka l-impatt meqjus tanġibbli tal-għajn, organu li minkejja n-nuqqas ta' estensjoni fiżika tiegħu xorta waħda jinftiehem f'termini ta' għodda konkreta li tista' tagħti daqqa. Mhux l-għajn innifisha bħala organu, imma primarjament il-ħarsa intanġibbli nnifisha qiegħda tinftiehem bħala effett fiżiku. Anke jekk l-organu ma joħroġx 'il barra mill-ġisem, l-effett viżwali tiegħu joħroġ bil-qawwa ta' daqqa. Apparti dan is-sens litterali tat-terminu, wieħed għandu jqis ukoll is-sinifikat idjomatiku tal-espressjoni tagħti daqqa t'għajn. Din il-frażi stabbilita żżid mas-sens ta' impatt fiżiku l-enfasi fuq il-ħarsa misruqa, u allura dawn il-versi donnhom qegħdin jimirħu bejn is-sens konkret ta' impatt fiżiku u s-sens idjomatiku ta' ħarsa ħafifa, li madankollu jista' jkollha konsegwenzi maġiċi fit-tul, bħalma jseħħ b'impatt fiżiku qawwi. Fl-aħħar ta' kull wieħed miż-żewġ versi, il-kelliem jissupplika lill-figura qaddisa biex din il-ħarsa bis-serqa, imma wkoll b'impatt, titqiegħed, titbiegħed mil-lok jew terġa' lura fl-organu mnejn oriġinat. Din il-versifikazzjoni gawdiet popolarità qawwija mal-Maltin, kif jindikaw id-diversi varjanti tagħha miġburin mill-persuni intervistati. apparti l-versi miġburin minn Patri Manwel Magri, Cassar Pulucino u dawk ikkompilati minn Guido Lanfranco. Din il-formola tiġi aġġustata skont il-gwaj partikolari li l-kelliem jeħtieġlu jwarrab jew jeqred minn diversi kuntesti personali jew domestiċi, saħansitra d-deni li jrid jitneħħa mill-għomor sħiħ ta' bniedem. kif se naraw fil-filmat.
Illum, 20 ta' Jannar 2016, jiena Janika Schembri Fava qed nintervista lil Anna Seguna mill-Ħamrun. Għedtli li taf xi versi tat-tbaħħir, tista' tgħidhomli? San Barnabau, hekk hawn xi daqqa t'għajn, tmur minn hawn. San Pietru ta' Ruma, jekk hawn xi daqqa t'għajn, terġa' lura. Jiena fi żmien ommi anke fil-ħielsa kienet tqdaw fil-fatati kienet temmen għax kienet tgħid tara l-ħares u kienet tgħidilna di ukoll San Barnabau hekk hawn xi ruħ ħażina tmur minn hawn, San Pietru ta' Ruma hekk hawn xi ruħ ħażina terġa' lura. U inti fit-tnejn li huma jew kif temmen fihom? Jien iktar nemmen f'Dave tat-Tbaħħir. F'tali ħin issa temm. Tali ġrejr issa ma temmx nemmen. Ma temminx li jista' jkun. U ta' tuża xi affarijiet, xi aċċessorji waqt li tagħmel ir-ritwal tat-tbaħħir? Iva, nagħmlu qisu xi taġen jew turtiera ħażina milli jkollna. Nitfgħu ftit milħ, ftit xuxa tal-dana u tat-tewm. Hekk naħsbu fuq xi ħadd li għandna l-għajn ħażina minna, ikollna xi biċċa drapp minna naqtgħuha biex naħarquha, nitfgħu ftit spirtu u u dan u noqogħdu nduru u nqabbduha u noqogħdu nduru mal-kmamar. U il-biċċa. U fuq dak il-bniedem li jekk għandu xi taħseb li għandu xi daqqa t'għajn fuqu. U l-biċċa tad-drapp minn fejn kontu ġġibuha biex ma turihx il-persa? Għax tkun midħla tiegħek hu din u ngħidulha per eżempju m'għandekx xi biċċa inkun naf li għandha xi libsa ħażina u ngħidha għandek xi biċċa drapp dak il-kulur per eżempju u tini jew xi biċċa mostra tad-drapp u tihieli u naqta' biċċa minnha.
U għedtli li temmen ħafna bil-qrun inti biex għedtli li tħossu jipproteġik. Ejwa.
Jiġifieri meta jgħidlek xi ħaġa xi ħadd jew iħares lejk xi ħadd. Jien anke ġa d-dar inżommu l-qrun. Eħe, fil-fatt qegħdin fil-garaxx, ħa nuruk. Ara, għandi fid-dar għadu sal-ġurnata mqaddsa tal-lum.
U ġifieri inti għadek hekk kull meta jgħidlek xi ħaġa xi ħadd jew għax jibqa' jħares lejk xi ħadd? Jiena meta jkun jiltaqa' miegħi xi ħadd jew ikolli xi tifla għaqda t-tifla miegħi u jgħidli kemm pereżempju kemm hi ħelwa daqsxejn saret indur għax għadni nemmen, nagħmel il-qrun u ngħidilha għajnek f'sorma, jew f'sorma.
U għandek tuża xi espressjonijiet oħra barra di? L-ehda, O ġieli nħobb jkollna t-tfal żgħar jew hekk, ikolli xi domna nagħmlilhom fuqu. U meta jkollok id-domna xorta imma jekk iħares lejk xi ħadd jew jgħidlek xi ħaġa tagħmillu l-qrum? Le, la jkolli d-domna nemmen fid-domna, hu biex ikun hekk.

Kont, kienet u għad, u jiena m'għadnix nagħmilha di, imma m'għadnix nemmen fiha, imma ħa ngħidilek, Għammi meta kien jinkisrilna xi ħaġa filgħaxija, kif ikun dala, tgħidilna tikinsux bl-ixkupa, għax dak jista' jġib il-mewt ġad-dar. Allura kienet taqbad xi biċċa kartuna u kienet tressqu biha u tiġbru biha.
U inti, per eżempju, fil-versi tat-tbaħħir, l-iktar fiex temmen, fl-affarijiet li tagħmel waqt ir-ritwal jew fil-versi? Fil-versi.
Minkejja li diversi parteċipanti fl-intervisti sostnew l-importanza tas-sejħa tal-qaddis jew ta' xi element reliġjuż dejjem bħala komponent indispensabbli tal-versi tal-iskunġrar biex l-effett maġiku jkun jista' jseħħ imqar bħala kundizzjoni fiżika, dan ma jeskludix il-possibilità li l-istess versi jirrikorru għal xbigħat intimi jew vulgari li jfakkru lis-semmiegħ f'kuntest kollu kemm hu uman. Dan il-kuntest uman jinkludi l-aspetti kollha, anke ripulsivi u minn daqqiet oxxeni, ngħidu aħna minn skatoloġi sa sesswali. Kultant, l-element reliġjuż, l-effett saħħari, u r-referenzi espliċiti jew vulgari għall-proċessi tal-ġisem jitwaħħdu f'kompożizzjoni waħda.
Jiena Janica Schembri Fava, illum 20 ta' Marzu qed nintervista lil Judith Schembri ta' 57 sena mill-Marsa. Imma propja minn Ħamrun. Minn Ħamrun, iva. Qatli li taf xi taqbila rigward San Blas. Iva, din kienet in-nanna meta kienet tmur teħles ommi kienet tgħidha jew teħles kienet tgħid kienet tgħid San Blas kabbar it-toqba u ċekken ir-ras biex speċi ir-ras tċkil tal-bejbi u tiżżelżaq iktar. U kont nisma' lilha tgħid u mbagħad meta jiena kbirt u kelli t-tfal u t-tfal u nisa tat-tfal jew uliedi marru jixtru, dejjem kont ngħidha, dejjem. Issa ilni naqra ma ngħidhax, qtajna naqra mit-tfal għalissa. Imma li kieku jkollok lil xi ħadd. Ejwa, xorta, xorta nibqa' ngħidha. Tiftakar.
Għaliex fil-fatt inti hekk għedtli, għax mhux l-ewwel darba li intervistajnik, u għedtli li Għax inti tiftakarhom eh. fl-okkażjoni. Le, żgur, eh, ma tistax tiftakar kollox daqqa, x'inti pereżempju eh, ħadd kien ikun hemm x'ħadd qil minn ta' tfal jew hekk qed konta jew x'noqgħod tajda għall-ebda iżjed raġunijiet. U issa ġiġik minn għand il-nanna u. U San Blas temmen xi ħaġa fih jew nkella Ija tem biss għal ma taqbila. Le,
konna rajdu għasek, daqsek. Għalina kienet kull isa sarħan il-moħ. Eh. Għax ommi meta kienet meta konna mmorru għal ħuti biex jixtru kienet tajda u najdu għamaħħa għanna waqt kienu għoddu nittennew biex jixtru. Ekku, mm. u jibqa jibri isni l-istess. U meta kellek it-tfal ta' tfal. Meta kellek it-tfal ta' tfal. U l-ġirbetan kiena u naħna sijina.

u għall-biża' reali mid-danni fiżiċi li tista' ssofri hija u tielet. Dan it-tlaqqigħ tal-element reliġjuż mal-aktar esperjenzi privati, skomdi u fiżikament intimi tal-bniedem jixhed kemm il-versi tal-iskunġrar kellhom ukoll sehem fil-preokkupazzjonijiet tal-poplu l-aktar imbiegħda mill-kuntest pubbliku. L-eżempju ta' dawn il-versi jevoka l-kuntest magħluq tat-twelid, u mhux il-kuntest potenzjalment pubbliku ta' versi oħra, ngħidu aħna ta' Sant'Antni. Ir-rima bejn San Blas u r-ras tat-tarbija waqt it-twelid fil-fatt tlaqqa' flimkien element sagru u ieħor naturali, li fid-dehra kruda tiegħu rarament jevoka s-sens ta' elevazzjoni spiritwali. Il-versi jixhdu wkoll it-tneħħija tal-fruntiera bejn l-anatomija intima tal-mara u l-element qaddis. San Blas jintalab biex bħallikieku jintervjeni b'qawwa maġika immedjata li fil-mument innifsu tal-ħlas iċekken l-anatomija tat-tarbija u jkabbar dik tal-mara, sakemm f'daqs aktar konformi ma' xulxin ma jissarrfux f'wisq tbatija. F'dan l-eżerċizzju, qajla tibqa' distinzjoni bejn il-lingwaġġ vulgari dwar il-ġisem uman u l-lingwaġġ qaddis. Jispikkaw ukoll il-verbi opposti tat-tieni forma, kabbar u ċekken, li fl-imperattiv u fil-prattiċità tagħhom jinħass element umoristiku ħafif. Xi riċerka li tista' ssir dwar ġeneri orali oħra? Kull tant żmien wieħed tajjeb li jerġa' jistħarreġ dawn it-tip ta' versi biex kemm jista' jkun jibqa' jinġabar tagħrif ta' dan it-tip u b'hekk jibqgħu ħajjin għall-inqas fl-istudju. Wieħed jista' jirriċerka ġeneri orali oħra, ngħidu aħna t-taħnina jew il-kurunelli. Dawn ukoll jistgħu jiġu studjati għall-funzjonijiet soċjali li qdew u sa ċertu punt għadhom jaqdu fil-komunità. It-taħnina tista' tiġi mistħarrġa għall-effettività tal-aspetti letterarja tagħha fit-traqqid ta' trabi, filwaqt li l-kurunella tista' tiġi studjata għall-mod kif ix-xejriet letterarji tagħha jevokaw sens reliġjuż u affermazzjoni tal-fidi. Jistgħu jiġu analizzati wkoll l-aspetti komuni u kuntrastanti bejn dawn it-tliet ġeneri, skun ġrar, taħnin u talb ivversifikat. Ir-reċerka tiegħi dwar it-traduzzjoni orali ma waqfitx hawn, fil-fatt f'dawn is-sena u nofs li ġejjin se nkun qed nistħarreġ din id-darba t-teknika tal-ironija fil-versi popolari Maltin. B'hekk, filwaqt li se nkun qed nanalizza dan il-mekkaniżmu letterarju f'dawn il-versifikazzjonijiet popolari, il-vuċijiet ta' missirijietna jibqgħu jgħixu permezz tal-kitba akkademika li tqis il-merti modesti tagħhom kif wara kollox jixraqilhom bħala l-vuċi poetika tal-poplu, ipprattikata għat-tiġijiet tradizzjonali tiegħu. Fil-futur beħsibni wkoll nippubblika l-ewwel ktieb tiegħi li se jkun jinkludi versi popolari Maltin superstizzjużi li ltqajt magħhom matul ir-riċerka fl-ewwel teżi kif ukoll wara. Nittama li sibtu t-tieni taħdita dwar it-tradizzjoni orali interessanti. Fi ftit ħin pruvajt nagħtikom idea b'mod ġenerali fiex tikkonsisti r-riċerka li għamilt dwar il-versi ta' Seħta u tal-Iskunġrar. Minn qalbi nirringrazzja lil kull min ta l-għajnuna tiegħu f'din ir-riċerka, b'mod speċjali Dottor Bernard Micallef li kien it-tutur tiegħi, li matul iż-żmien tar-riċerka u anke wara ħa paċenzja jiddiskuti miegħi l-ideat u jagħtini pariri siewja li bihom stajt inwettaq dan ix-xogħol. Dottor Grima ta l-apprezzament tiegħu u tal-ħidma tiegħu fil-promozzjoni ta' dan ix-xogħol kif ukoll tal-parir importanti li dejjem għaddieli, Dottor Olvin Vella u Profs. Manwel Mifsud ta' kemm-il darba għenuni u tawni suġġerimenti tajbin biex inwassal din ir-riċerka aħjar lil-letturi kollha tal-Malti tal-interess li ħadu f'dan ix-xogħol. L-istaff tal-Palazz tal-Inkwiżitur, speċjalment lis-Sur Kenneth Cassar tal-materjal importanti li għaddieli. Francesca Balzan talli minn qalbha aċċettat li nuża r-ritratt tal-ħatem tal-qarnita fit-teżi. U fl-aħħar u żgur mhux l-inqas nirringrazzja lill-parteċipanti li ħadu sehem f'din ir-riċerka li kellhom parti essenzjali. Grazzi. Fuq din il-mejda wkoll hawn xi ritratti u aċċessorji li jintużaw waqt ir-ritwal tat-tbaħħir u anke xi xi aċċessorji li jużaw parteċipanti bħala protezzjoni għall-għajn.